Ka saha maa vuŋ kɔɣili doo n-daa yɛli ma ni suuna yi niŋ ka bɛ ti bia yuli di saha maa, yɛla tam kanli zuɣu. Lanjuu lari ka a lihiri ŋɔ saga ni tiivi zuɣu ni di yi ti kuli paagi alahiri dali, imma a yila tuma polo kana bee a yila amiliya yili kana bee suuna yili laɣiŋgu din sanni ka a yina, pass out, ka kana ti ʒini tiivi gbini shee saga ni tiivi, lanjuu lari, dini ka a yɛn lihi. Zuŋɔ dabisili ŋɔ ti yɛn chaŋmi ti boli bipuɣimbili so. Lala bipuɣimbila ŋɔ maa what o kpaŋdi o maŋ pam acting maa puuni o deei yuli pam ka yɛli gola maa seesaw mi nyɛli o n yina kpe ka ti mini o ti di alizama o ba mini o ma bolo la bihi piriba azaara ka mini a zaasa ka ti laɣim bolo ni hee ma chɛliya ka ti ni ni o po pam ti o ka o yina wɔɣirili maa kpɛna a duu ŋɔ ni bihi piriba eh, ka so eh, doo n daa yɛli maa ni tall to head Ashe di nyɛla from head to toe bini din gbaagi zuɣusaa maa nti shee na tiŋa komi naa chicken hee binshɛɣu kam beni alahi fiɛbi gari ma gba wula fiɛbi bi competition yo sweetie ka wula ti gbihiya eh di tuna duura ayi domin ti yanim maa gba zaasa bi lihira sokam be lan juulari zuɣu ni Ghana zaasa duniya zaasa lihirila lan juulari a yi duhi a yejiya yiŋa hali ban be India bin wum hema marhabi ka tuma chani wula alhamdulillah to kuli wumdila dunia zaasa leerila lan ju lari a yi duhi a yiya viɛnyɛŋa hali ban be India bin wum hema marhabi ka tuma chani wula alhamdulillah to kuli wumdila hema hema hema hema man ni ni neena hema so ni mi o bela India Zinat gba bela India timi hema ŋɔ o bela Tamale ŋɔ Dagbaŋ a mi deei yuli pam a yumaŋli nyɛla dini

Ŋun mi ŋuni a ba n-daa nyɛ ŋuni bee a ma n-nyɛ ŋuni? O a ma yuli n-daa booni Samata. O lahi kani, Naawuni zom o nabɔɣu. Eh, o yi, m ba Adam. O, ka bɛ dɔɣi Chɔɣu. Chɔɣu yili dini? Sabinaa yili. O, Chɔɣu, Chɔɣu, Chɔɣu boys. Ka yi tɔɣi bɛ mala, man daa yaa, yiŋɔ a ku bɔri ba mali halli paa Chɔɣu ni a baabu. So a mali halli? ari ka halli laabio no mosili chuɣa gɛls maa bi ka halli bi boys maa mali halli chuɣa spiram shɛli bɛni a duli a foon a bi lahi nyɛri reception bi ku niŋlimi duhi ŋɔ ema yuun din ni bee ti kpuɣinli wula ka a kpɛ actin puuni hali a ku ʒimi ti gbihi neegi ka chaŋ ti kpɛri ni so n zaŋ a niŋ di puuni so ka a lihi ka doli kpɛ di puuni

Ka an kuli yaari shini bin bala niŋdi shini shɛŋa ni naa maŋ shini an tooi kalli dibala n yɛli ka to a bihi ba
insha allahu ka shini disa mini disan ka a suhu ga pam a kom boli kaman a best four a suhu ni ga shɛli dibanahi laasabu dinsani ka a suhu gbaai pam

sogura. Abila kuɣu la sini maa abila nim di bi yaɣari zuɣu amaa ninvuɣu kɔri bɛ di puuni pam ŋuna because it's a nice movie ali movie maa abila kuɣu di viɛli pam it's a nice movie but ninvuɣu kɔri maa bɛ di puuni bɛ abila nim bi galisi di puuni din ka suhu laa gbaai pam perfect an kpɛ movie maa puuni hali ni zuŋɔ a kpahimbu puuni, a nya taɣibu a mi maa mi taɣibu mali paya paya pam maa daa dii bi ŋmɛlim ŋɔ ka kpɛri ni.
Long time. No, hali a ka ti ʒini because a ni ʒini buta n-na bala ka a mi kpe. kaman ka a vi kpi kara kpe du an ku ʒini ŋɔ ka ka oi ka taabili bala n nyɛ ka mɛbu taɣabu taɣabu maa bɛni ka style maa bɛni perfect insha Allah ka taɣabu tɔm kana taɣari shɛli din din sɔɣi wow tu baŋli lala nyɛli ku pɔŋ bɔ na duha yeeti maa ka salo wumdi viɛnyɛliŋga domini program ŋɔ maa ti bɔri ni sokam di anfaani shɛli din be di puuni. Asibu maa puuni, a miri to so, kaman ŋun ka a lihiri ni a kari gbaagi bee a ti kari yiɣi o zuɣu bee ŋun ŋɔ ka a lihiri paai ni a gba ti be ka ŋuna. Naam. Man ku yimi na. M ba wum.
Man ku yimi na. Wayyoo yiri zaa.
Man bi lihiri so.
Mm. Man bi lihiri so. Man ni lihiri so maa ka yiŋɔ. Yoo di. Lihira.
Laa eh, India hɛ mama.

luɣili kam ka bi yi zaŋ a niŋ a playiri li mi perfect di yi nyɛ lari lari di yi nyɛ kumsim kumsim di yi nyɛ jɛrilim niŋ ma gaafara jɛrilim bet di ti nyɛ a mini doo shee kaman so nyɛ a yidana a di je ni bi ŋmiriti a wula domin shini shɛli ŋɔ ba ka so ku pari a bɔɣa ka ka so ku pari a bɔɣa ka a niŋdi ŋɔ eh yɛma sinima ŋuna yɛmaŋli a gahimmi you are very good

two words one word at least a ku mi biɛli pu bala ka wula bee ya ka a chana bee a yuli ok n jɛla n jɛla n jɛla n jɛla tɔ n jɛla so

a bi mi larikiya gbunni waaw larikiya paɣasaribila marigiya o kpiya baya baya n biɛli nahi no biɛri ki nahi shabarhu nahi eh, nyɛ ŋun yɛli ni ʒiri ka ŋma maa so miri ka o bɔhima di gbunni bikɔ n gba bi mi N ba ku yɛli mi ti a ti chaŋ ti deei ti achi ŋɔ ka labina ti yi labina ti mini Hema ti ni chaŋ ti nya biɛhigu puuni wula ka di chaŋ viɛnyɛliŋga zaŋ ti o. Sagani TV. Lanjuu lari. Lanjuu lari. A yɛli.
Paɣaya su do lihiya ban be puuni maa tima bro niŋmi suɣuro din paaga ka suɣu yisili n nyɛli dim suɣulo din paaga pumpɔŋɔ pumpɔŋɔ aha yee n dihi tabili ni salo pam bɔhirim ni a bɔchi ka niriba ti bɔri m ba salima bindirigu lala wum maa shili maa di nyɛla jiijiijiya di nyɛla mina zain food spices di ni niŋdi lala lahisim ŋɔ maa zaa nyam ŋɔ di nyɛla chicken flavor

Di yihirila Dagbamb vini n-daa m-bala, ka yihiri Dagbamb ninsabigi ni n-yi m-bala, ka tiri Dagbamb alaafee n-ta m-bala, ka tiri ti suhudoo, ka tiri ti yurilim. Di zuɣu Dagbaŋ ni be luɣili kam o bi diɛmdi li, nyama kumahinim bi diɛmdi li. Di yɛli, O, di yɛli ŋuna, yi gbaai gba. N-daa, di yɛli ŋuna, a yi chaŋ nimaani, di ŋmanila kaman nimaani ka lanjuulari be. Naa niŋ alibarika niŋ Naawuni chɛliya n-ti lanjuulari.

in maa ŋma n pa nyɛli bee a ku yɛlimi o ni daa labina ti kani but the story of a ni yɛri yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa ni bɔri ni n baŋ binshɛɣu di puuni nyɛla a kpahimbu puuni doo maa bi gbɛri a sani regularly maa dini n chɛ ka a yi a bi anti mali so what is your problem

Program ŋɔ maa di tu ni a baŋ yɛtɔɣ shɛli, you see.
Bahi suɣuro lihiya ban be puuni maa tima buro niŋmi suɣuro din paaga ka suɣu yisili nyɛli dim suɣulo din paaga pumpɔŋɔ pumpɔŋɔ aha yee ŋun dihi tabili salo pam bɔhirim ni a bo ti ka niriba ti bɔrim ba salima bindirigu lala wum maa shili maa di nyɛla jiijiijiya di nyɛla mina zain food spices Di ni niŋdi lala lahizibusi ŋɔ maa zaa, nyam ŋɔ din nyɛla chicken flavour, minazin fish flavour, minazin jollof flavour, to ŋɔ di nyɛla lion nutmeg powder ŋɔ din deei ni pahi a ni nya shili maa. Paɣa kam shee minazin food spice din deei ni bɛ a bindirigu din yɛn kɔhi bee yiŋ dini, sokam yɛn dila a bindirigu ka fiili. Bin zuɣuri tiri bihi shikuru shɛŋa la bi ko n diri bin ko dira ko dira bi naagiya ka bi fiiliya fiiliya fiili min na zin bin diri kohari n kan ni to fa customers.
So what is your problem?

program ŋɔ maa di tu ni a baŋ yɛtɔɣ shɛli you see hal last week so daa ti yɛlimi wei carlos n bi diɛmdi program ŋɔ maa n bɔri li pam wei a mi din tahali ka n bɔri program ŋɔ maa apart from a ti zaŋ a ʒi ŋmaribu maa na bi ʒiri maa bɛ di ku amaa yɛmaŋli zooya a program maa ni pam program maa mi chɛmi ti du n tam yɛtɔɣ shɛli zuɣu you see ti bi fikiri ti live o yɛrila din bɛni n yɛrila din bɛni di ti paai so din ka o yɛra Di yi pa lala, ŋun o gba ni yɛri so maa naai ni o nam yiko puuni, di lan na be o nyɛvili puuni, o gba ni ka a ti yɛl li. Di wuhiri ma la haŋkali, nyin ŋun lihiri ŋɔ, ka di wuhir a haŋkali. Di pa shɛli ka a naan ʒini, ka yi niŋ o, uy, o lahi yɛli yaɣi. O yɛli yaɣi maa, di yi ni nyɛ kɔmbɔŋsili bee silimiinsili, a naan yi ni TV, eh,
Paɣa ya suhiro lihi ya ban be puuni maa tima. Bro niŋmi suhiro din pa. so ka neei so o gom ni. Lala ka program ŋɔ maa be. Dinzuɣu ka Dagbamb yɛliya ni nudirigu paɣirila nuzaa ka nuzaa paɣiri nudirigu. Kamkam ka yɛlli yi paai so, nyin ŋun ʒiya ka di na bi paag a, a baŋdila biɛhigu. Yɛlli mi mini paai so ka o yɛli ni ŋun dini maa kpee kani shee o ti wumla o kpee dini ka baŋ ni o dini maa di tu ni o niŋ suɣilo. amaa man ni mi shɛm nyɛla doo yili nyaɣisim zaasa shee a niŋ suɣulo. Suɣulo maa mi malila binshɛɣu yɛla ayi n-nyɛ li. A ni niŋ suɣulo zuŋɔ biɛɣu ni ka bi niŋ suɣulo, naanzuɣu suɣulo shɛli a niŋ sɔhi maa di bahi yoli. Suɣulo din nyaɣisim zaa shee a ti di di nyɔri, a mi nyɔri dibu zaa shee a ti yi dunia. So o miri ka a ti yɛli ni kadama doo niŋ ma ŋ-ŋɔ, paɣa niŋ ma ŋ-ŋɔ ka di nyɛ zabili bee ka a piri di zuɣu yi a yi daanyɛŋa. It's very bad. A daadua zaasa ka a suhi Naawuni. Ka a ti yɛn kani ka na mali yidana, inshaa Allahu, ka ŋun naa maa kpe a alizanda. Kpaŋmi amaŋ pam ka amiliya maa lu, amaa ni bɔrinim baŋ shɛm nyɛla kaman pɔi ka ti naan kɔli vaagi a ni yɛli ni o daa kari, bɛ daa karimi dolo naa mini o ŋmaa foto. Kaman hankali ku deei li, it, kaman hankali ku deei li because a, o, o, a bi gbimi ni e ka o bɔa, a mini o leave la for some time ka o ti naan bɔa. Hali ni tooi yɛa yɛn bi saɣiti li but eh, doo a daa mili ya ni n daa beni n mi daa benila doo maa zuɣu but you know that kind of thing I didn't see that but sokam ni o lifestyle but a kpahimbu puuni a ni labi o yiŋa no yɛli nti ni ya yɛli nti naawuni zuɣu maa not necessarily an fiili shɛm ti bɔri ni a labi o yiŋa ka mali jilima because a yɛli ni a bi suugi a nɛma paɣa mi ti bi suugi o nɛma doo yili a bɔri ni a je zaasa doo maa ʒii ka a na ʒiya

DJ. ka yɛtɔɣa bihi n bala doo maa mini o bia o nyɛvili puuni naan gaa fara tin tin golo ka o kana ti ya wula ka dagbam yaa nini nini yino bi nyɛri so buɣum a yɛli adini mai sani di tuna alabi ok yɛtɔɣa shɛŋa sɔɣimi ka n dini n yɛlli niriba ni amaa n gbubila doo maa fiila shɛli ni yo nya o na solo